Ā, kia ora anō rā koutou, e ngā iwi, kia ora anō hoki koutou i te ahu o ngā mate, e tangihia nei, e poroporokitia nei, ā, kua oti atu rātou ki te kāinga tūturu mō tātou, mō te tangata. Nō reira, te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora ki te hunga ora, tihei mauri ora. Ko tēnei wā e Aini e whakatata atu ana tātou ki te rā whānau o tō tātou Ariki o Ihu Karaiti. Kāhore anō hai hāpai ake i ngā kōrero a tētahi o ngā rangatira o Te Arawa e kōrero ai e mō te hū o Otomahanga, tēnā i te hū o Tarawera. Whānau e kōrero ana ahau ki a Te Autiti Wikiriwhi, i tērā wā i whakatakototia e ngā kōrero e pā ana ki te āhua o ngā kōrero mō te hū o Tarawera. Hono, ko te tuarua tēnei o nā kōrero e pā ana ki tana iwi nei nā, a Waihono māna e whakamārama te āhua o nā kōrero. I tēnei wā koe i te kōrero māu mō te āhua o nā kōrero e pā ana mō te tae mai o Ngā Puhi arā, i te parepuratanga tia o Ngāti Whakaue arā i Mokoia. Haho eno, anei a Tautiti e korero nei na, ngo taua mate o ratou o Te Arawa. Na mai nga tangata nei a Te Rauparaha ra o Takata-nui, te whakatakitaki ano i a Tuhorangi, he Raukawa katoa hoki matou, no konei hoki tona wahi o tona wahine. Na mai ki Motutawa. Tuarua, e kimi tāngata ana, hai hoa haere mōna, ki te wai pounamu, hai hoa pakanga mōna. Ka puta te kōrero i reira, e, kai te haere mai a Ngāpuhi. Patua, patua, patua. Karekau nei he hara o Ngapuhi ki a matou. A, ka ngaro atu nga tangata ra, ka tohua ko taku korou ko Te Tuahu, hei, hei arahi i te ope o Tuhourangi ki te awhina i a ia i wana, i wana pakanga. Ko te haere ki a Te Tuahu, Nā te rangi pūahu nei ngare, ka tino haere kē he kimi pū, kia oti tō wāhi ki te aka hoki mai ia, ka hari pū mai hei mā, koe rā kē te aronga o tana haere. Ā, ā, ka puta te ope nei, te pae o te rangi. Ā, haere mai te waka i Motutawa, haria atu he toru me he wha, ā, ka tokia, ā, haere atu. Nō te hokinga whakamutu, e kōrua mai ana te awaonga ki ngā mea e toru. Ā, hunga mai o te waka, kua kitea ngā toto i runga i te, i runga i te waka, o te Ngā Mangao wērā. Ana ka kōrero atu nei ki a Hongi. E kāo, kāore a Hongi i haere mai ki te, ki te hao whenua, i haere kia muia i te ngaki mate, ā, ka ū mai ki Mokoia, te wahine a tētehi o ana tino tāngata, a Hauraki, te ao kapurangi. Tērā a Kuia i riro atu ia i te hunga riri nō Ngāti Rangiwewehi. Kī atu ki a Hongi, E, e Hongi, arā kē te iwi nāna i kōhuru, o Tūhourangi, Kua hui katoa Te Arawa i tēnā wā ki Mokoia. Hai ka kī atu a Hongi, ā, huihuia koe tō iwi, ka kuhu ai ki roto i te whare puni ka noho ai koe i runga, kia mōhio ai au, ā, waina tō iwi. Tīmata nei te pakanga, ā, puta nei te kōroi, haere mai ēnā pū, ki ēnei pū, he pū pakoro noho a Te Arawa me. Nā, i te taenga mai o te pae o te rangi ki Motūtawa, i reira a Mokonuiārangi. Nāna i whakatinana a Tūhourangi ki a patua, nā Mokonuiārangi. Ka ū mai a Hongi, ka kimi haere i a Mokonuiārangi. Ā, ka mau ko te tama, ko te kuri o te marama, tērā tino toa hoki. He hia kē ngā mea i mate i a ia, a Taia ka mau hereheretia. Ka haria ki, kua hora rā hoki a moko ia. Ka werohia te ueu o tana kakī. He reo te pouaru a te pae o te rangi. Ka riro nā te pouaru i ngote ngā toto i te Ā, ā rā, Mokonui-ā-rangi e whai kē ki runga i te waka, ā, e kau ana, e kau ana. Kai ka whāia e ngā toa o ngā poi tokorua ngā tāngata nei, ā, ā rā, kua tahuri te waka i a Mokonui-ā-rangi. Ka patua ngā tāngata e rua rara kai ki koia ki runga i te waka. Ā, ka ū mai tērā, ka tae ki tana kāinga i Moura, e kōrero ake nei au i Moura. Ā, i a Tuahongi ki ōna tāngata, ā, kua tae tā tāngata rā ki tana pā. Kua kai kia patua, me mate rawa tēnā tāngata ka tika. Nāna hoki i whakataritari a Tūhourangi ki te patu i a Te Pae-o-te-rangi. Tae atu ki te pā rā. Kua noho reri mai a Ngāti Rauiti, wauwau atu i te pāra, ko rōku katoa kua tae kā pā te karanga, ā, tangata ki te tangata. Āe, ka heke hoa moko nui a Rain, ka haratū te tōngāpuhi. Ka rīria aua, ka mate tōngāpuhi. Kua rā ngā kori te tāmātua haere mai. Ai a koe te tangata, ka hoki mai. Ana, koina ngā kōrero nui o tēnā Na, kia kore atu ake au ināianei, ehara tēnei te kōrero i hiahia au i te tino kōrero, engari, whai nā mātou i Ngāpuhi ai, ka haere atu a Hongi, e hoki atu ana, wata i te rori e kīa nei, nā Hongi's Track, ka mauhereheretia tō mātou kuia. Ka riro i a Hongi, ka whakamoe e Hongi i tana pāpā ki a Te Hotete, kia puta mai ko tō mātou koroua, Hōri Taiāwhia. Ana, kai riro tonu tēnā mea i a mātā, ngā puhi kōhuru, ngā puhi kōhuru. Ā, ā, i a, kua pai noho, kua moemoe hoki tātou i a tātou, mātou noa i a mātou, kua pai noho tēnā kōrero. Puta anō tēnā koro i te mate i Mahuaikene inā mō Mātina, tērā rangatira. Ko mātou ngā, ngā hongi hika e noho nei konei. Ora, he pāhi tāu mō kōrero noho ēnei. Kia ora. Haere aro tō kākāhiriri i te hoko a Te Arawa mō ngā moana. Nā taku matua tonu i pupuri tēnā moana kia kaua hei riro i te hoko. He aha te kaupapa e au? Ko te kaupapa mō tō mātou marae, mō te pākira, me ō mātou rua kōiwi kei runga i te moa, kei roto i te moutere, kei runga i te moutere o te moanara. Ā, nīngi ai a Ngāti Pikiao, ē, kōrero katoa mātou ka pupuri koe i tō. Kia te to koroua ra, takau ma toru atu e te hanga moana. E rima noku. Ka pa matou i te moana i Rotorua nei na, Rotorua nui a Kahu, i Tikitapu, i Okareka, i Tarawera, i Rotomahana. No Tuhoru ingo toi ana, engari tenei waiho ake tenei ki waho i te. Na i tona matenga, I mua tana matenga ka mea mai ka hoaki mai ana ki te mate e whakahokia au ki runga i te moutere ra. Ko koreke he tangata i reira. Ahakoa wha tekau tau ko hoki ke nga tangata ki te wai roa noho ai, te mea kai reira te whare kura, a te hotera hoki, a me nga wa ka tata mai i te Pakeha kua timata au i te haramai. Ana ka mauria ki tana moutere kai reira i ina ene.
Ai, nana a kōrero o te kākahi, ne? Ai, ā, tērā atu, tērā atu anō, kore hui tēnei, he piko, he taniwha. Ai. Te kau mā whā ngā taniwha. Ai, ko te taniwha, Ariki, ko Matarehua, waina te ingoa i taku taina nei, o Monty. Nō ngā kōrero, i ērā wā rā, Haere mai te taniwhara i runga i te awa o Tarawera. Kai kawera au te Te Wanarua. Koia tonu te kōrero o te kai reira tonu, Te Rua Matarehua. Ka haere ake, ā, ka huri haere i Tarawera. Ka upiki ake i te rere i te awa ki roto kākahi. Ka huri haere, ka huri haere, ā, ka hokia noa. Kātahi ki kawera au, ka mārō tonu tana haere ki Mōtītī. Ana, he kōrero te rina te te hoku hoa, tino hoa no, o mihia tona ingoa. Whai rānei te taima, ka kai kuku rātou. Aai! Ka rua te te rākaura, ā, na kua, ā, kua hoki mai anō te. E ū ana kua puta te kuku. Ā, ā,
ā, ā, ka hoki mai anō i tana haere, kai e. Nō te matenga o taku matua, ka kitea. I te ara anō te waka wairua e kōrero ai ki a Neil, ā, ka puta te rōkura. Ko Pati, nā Pati tonu rāua te au ka pāpai ki te e rawa haere tonu ki te maunga rāna. Uru tonu mai te mea he, he aituā, ā, ko taku matua i taua pua nei, ka mate. Kei hara i au tēnei kōrero, engari nā ngā, nā waua koroua rānō. Koinā te. o roto kakahi. Kia ora.
E korero tēnei kahua pā ki a koe. Ka moe a Te Ramapakura, ka moe i te mokopuna a Tionga, ka riro atu i a ia i roto i a Ngāti Awa. Ka patua e te koroua nei, ka kainga. Ka haere te ope o Tūhoerangi ki te ngaki i te mate. Kua kīia mai noa e ngā tāngata i reira, E! E toa, kāre mō te ia koutou, e atua kē tēnā tāngata. Engari me whanga kia hoa hāuaua, e hua ngō te mate o te. Ā, ā, kua hokaiu. Kua kīia te noa tana iwi, E! E hau ai koe i tō waka. Mā ōna e ngaki toa, e, me kaha koe ki a au, kāre mātou nōu te hara. Ā, ka whakaae ki a te, te kāinga o taua koroua nei, Ā, he tino toa hoki, ō! Raro i taea māmua. Hei ka pekingia iho mā runga i te whare, ka wāhia iho runga o te whare, ka tahi ka uru atu ki. Nō konā ka riro mai te, te taniwha nei. Ā, i te huarahi, he mahi nui, i te hari ora mai ki, ki Motutawa, ā, ka patua. Ka haria mai ki runga o Motutawa. Ana, ki te pātaka i reira. Mai tō mātou haringa i tō, te haringa o taku pāpā ki reira, kore atu te tohu o tana uru pāina nei, kei reira tonu te pou o taua pātaka rā. Ā, noho nei, noho nei, ā, oho kāro atu au rewa ina, ō, ina nā pea. Na haere nei a Tuhourangi ki Pukekāhu, tenei whenua kai te take o te maunga e kōrerake nei tatou. Whakaae kia ka mate a Tuhourangi i a Tuhoe, whakaae ratou ko aia te mate o te ra Mapakura. Noho nei, noho nei, a whakaarotia me tuku teteha o nga Me haere he ope te whakahoki mai i ngā koiwi o ngā rangatira, ā, ka haere te, ā, i reira ka hohoutia te rongo, hōmai ngā koiwi rarā. Tō rātou haerenga mai, tētehi karangatanga anō i roto i a Tūhoe, i Maungapōhatu, ka tae mai, ā, he aha i tukuna ai e koutou ki a. Ia hoki anō. Ē, ka meho hou te rongo. Ē, kāre mātou e whakaae. Kāre mātou ki te whai. Te putanga o tērā kōrero ka tukuna mai e te tangata whenua he, he karere i, i mea mai ki a Tūhourua. Ā, haere tonu mai te iwi rā, kīhai i rongo, ko, ko te tari ki atu, atu, ka patua te iwi, tērā iwi o, ko hou kētia rā te, te rongo, ā, ka ahine nā rātou ki te, Mai nā noa i te ao ngā kōrero mō tēnā whenua. Ana, ināianei hoki e hoa, kua mōhio koe, ā, ko kotahi katoa tātou i tō koutou marae e noho mai nei i tātou kōrero. Kua whānau kotahi katoa tātou, kua moemoe tātou i a tātou. Āe, pēri tonu i a au, nē? Āe, kua kore i taea tō whakamanamana mai ki a Te Rangi Katukua, kua kore mātou e whakamanamana atu ki a koutou mō te rā māpakura i te mea, Ka kanga mai koutou, e kanga mai ana ia i a koutou mokopuna. Ka kanga atu mātou, ana e kanga atu ana hoki ia. Nō reira, nā, kua pai ināianei, kua pai.
Kua tino hohou te rongo. Ā, kua tino hohou te rongo.